Kuruga Kamuli otaramukize abantu ba Kamuli hariyo famire ya Brigadier Jack Honarebo Benon Kajubi bakunsiimire munonga munonga munonga ahi bari kutukunda n'okukunda Revival Radio n'okutuhereza sente nyamwingi ezi twabasa kuba nitwihayo eri izooba. Ekyeshongoro eki kigyendere kimwe abantu abo boona abantu ba Rwenjeru abantu ba Katengyeto, Nitubakunda munonga Obushemwe Joan ei barikutuhurikiza kandi nitubakunda munonga. Mukama asiimwe. Twagaruka omu studios twakireyo amasimu. Hariho omunywani wangye ow'eisheeme Peruth okuruga Rugando rwa Mpara. Peruth Muzoora yebare kutukunda n'okukunda Revival Radio. Turamukize omwami waawe ow'eisheemwe Muzoora nitubakunda munonga. Atujukire haza akatwara twakurebire Angel asiimire kuruga kuruga kabwohe mutabare ki omukuru gwa munywani waitu oweshemwe kamwaka nomukazi we patience babatize erizooba kamwaka nitukora nawa mutabare ki kandi mukama asiimwe. Munywani wangye oweshemwe Allen okuruga aho omuri buharwe. Hagira ati Mwebare puroguramu. Yes. Hariho eki yaanabuuza, yes haza baija baakikiriyaringa, yaakishoboorora, yaanaabuuza aha ky'emandwa zikahendera zita, yaashoboorora. Okay, yebare munonga Allen oturamukize abantu abo kandi ondamukize n'omwaami waawe na famire yoona nitubakunda munonga. Okay twakiireyo messages reero twakiire amasimu abantu aba nibaingi munonga mukama tibasi uhmm Nsasiirwe Priva ya nasiima program omuntu ogu naruga Rubaya Kashari agira ati ninkunda program egi enkoreire kyangu munonga ahamagara gangye Teacher Moreen kuruga Kyibanga Kitagata Sheema ya nasiima program oohoo. Oweshemwe Mujuni thanks for the program nibamweta owa shogo bambi Mpumwire Lonnet nasiima program ku yagamba Mpumwire nayijuka munywani wangye Mpumwire Wilson omuburuzi na namuramukize kuruga Katengyeto na Oweshemwe Kedress family ya Kabandwa abo boona babariho kandi nibakunda program egi. Ndamukize na mukuru w'Abakristaayo w'eishe-emwe Nabosi. Ii, Aha. Aa, Richard, okuruga Butagatsi, nawe yaanasiima puroguraamu, Okujunwa ni kurungi. Mukama n'ow'amaani. Omubuurizi n'oha? Ee, yaanagira ati, Omubuurizi wangye Edward. Mbamweta Omubuurizi Alooni. Mukama. Ee, naaruga Nyakitunda. Nyakitunda n'eya Isingiro. Ee, Hansi tanu rehiya raharo kamomo stage ya nasima program uhmm Tumusime Edward okay nakusiima kandi nibamweta Mugasho George yebare Anthony mukama asiimwe akora Ruhanga ebyakora nibitangaaza Rita Bwoma Kitagata shiima. Ogwo naagira ati, Nibanyeta Aunt Pera kuruga Kamukuzi yanasiima puroguramu. Joan kuruga Kashaka yanasiima puroguramu. Joel owaakuba ariho Ticha kuruga Kitagata yebare nawe yanasiima puroguramu. Peron okuruga Katete twaba twamureebire omuntu ogwo. Niinye Alice Tumusiime owa Masha. Naagira ati, Ndi ompurikiize. Bari munonga otaramugize aba Masha. Ogu naaruga Nsiika Kagongi, nibamweta oha? Medard ari naitwe kuruga Kibega. Okay. Ogu naagira ati, Ndiho mbahurikiize you have tuned in kuruga St James Kacwamba, Ibaruwa Esheemwe.

Aho mwine oha? Bambona. Eeh! Okuruga Ngarama Isingiro nawe yanasiima obujurizi bwawe omu buurizi n'omukyara waawe. Ahari ziro mushanju munaana mukaaga kyenda na ibiri makumi ashatu na ina ataano na ina hamwe na ziro mushanju ziro ina nkaaga na imwe nshanju na mukaaga ashatu na ina orabire waawe otugambire obujurizi wabuhurira. Hello? Mwine oha? Owangye we Shemu. Namwe ogitamate omusharaba gwe warukanda gye. Mutakwakira. Mbwenu omushaija ogwo namuhurira obujurizi bwe. Abakazi kandi bagumisiriza byingi. Nibagumisiriza byingi munonga. Mbwenu ku nojayo nabakazi boona nibabaasa kugumisiriza nk'omukazi ogwo ku yagumisiriize. Kwonka hagira obusingye. Kandi nimpabura abantu boona ngu kugumisiriza nigwo mubazi ogurikuhitsya aha kuhangura. Omukazi ogwo akigumisiriza bingi kandi yarugaho yahangura. Munonga. Kandi empurikirize. Ebare.
Maria Maama Kansin yanasiima puroguramu munywani wangye kwikiriza Irvin kuruga ahari aba Irvin Electronics aha mururembo orwambarira nawe yanasiima puroguramu. Hello. Good bwine obuhumura. Yes. David Oshemwa. Yes David. Hello.
Uhmm nkuhuriire.
David Oshemwa. Yes nkuhuriire.
Uhmm.

obusingye puroguramu egi noija kuba nogitunga aha youtube zaho kandi noija kuba nogitunga gye notukuratira ah, ntusiima woshemwe niwasaasira alan oriyo nashuganisa ah, kureeba ngu buri kimwe kyabaasa kuba nikigyenda omu maisho gambira mugyenzi waawe nabaasa kutunga nori nori aheeru Twine abantu baingi abibatureeba kuruga Saudi Arabia, kuruga Qatar, Jordan, Dubai nebindi bicweka bitari bimwe na bimwe. Twine abantu Bungyiriza, twine abantu kuruga Canada, America nebindi bicweka bitari bimwe na bimwe nibaba nibatureeba kandi nibakuratira puroguramu egi. Hello. Yesu praise. Yebare kusiima, kyendeza rediyo yaawe. Nitureetera aba omu- omushaija ogwo n'omukazi Mm. mazima naazaho naahurira obuzirizi bw'omushaija ogwo Yes. abakazi ka nibagumisiriza Abakazi nibagumisiriza nibaraba omu bintu bingi munonga. ari okwe ari aha bashaja batude Bariyo nibaziika omwana atariho. Barikwata eiziina, yes. Mazima Izo yaatandika kwekarakasa obwire bw'akwizire naatwaza gye. Kwonka nooreeba ngu Ruhanga n'ow'amaani. Ruhanga n'ow'okutangaaza.
Kandi okujunwa ni kurungi. Okay.
Haza naitwe ku turikuhurira obujurizi nk'obwe, mazima ngu ubwo agye naitwe nitutarugamu amaani. Amiina.
Mazima naitwe Ruhanga aije atukwatireho. Twikirize Ruhanga. Mwikirize Ruhanga. Mazima.
Ahabw'okuba nooreeba akaza omu ntebe y'obuhurizi atakukimanya, atakuhenda.
Mbwenu ebya Ruhanga nibitangaaza. Munonga.
Haine ahansi eki ahu yaagira ati, Weeza mukyara.
Ati, Ku naazindwe fiizi ekabura. Ati, Ku naazindwe obuteeka tibwataaha omu ka. Munonga.
Mwene Ruhanga n'ow'amaani, Mwena mumpeere emikisha n'omukyara,
Hamwe n'abakyara baitu mbwenu Ruhanga abaheereze emikisha kuba mubatugumise ebitagita abashaija.
Mazima kantugare mpurikiize ogu bamweta Ronald Katindo Kyangyenyi.
Hello. Yes praise. Mukama asiimwe.
Asiimwe Yesu nitugamba noha kandi wateerera nka iwe eshemwe. Nimugamba na Rev Nelson Mandera kuruga Nyakitunda. Ooh twakushemererwa Reveranda. Mukama asiimwe munonga ow'eishe-emwe Anthony. Amiina.
Ah, twebaza Mukama ahabw'omubuurizi Edward. Mm. N'ahabw'embabazi obujuzi obu yatuheereza. Mm, mm. Omu kyaro ogw'okugumisiriza Mukama nayebare. Munonga. Ahabw'okuba twoza ngu byona nibikasika. Nikwenda kusiima Mukama munonga. Amiina. Kandi doodo ogwo nitumumanya n'omubuurizi murungi naakora omurimo gwa Ruhanga. Nooreeba ebi yaarabiremu, amaarwa, enkura nyemandwa n'abacwezi, kwonka Mukama akagumizamu akamuronda akamwiha akamuta omuheereza we. Buzima Mukama asiimwe kandi twashemererwa kuba ab'eye.
Amiina. Yebare munonga Rev. Aine amaziina g'omuntu owaabaire omwebembezi aha bw'eihanga erya South Africa goona. Nelson Mandera n'Omuriisa kuruga Nyakitunda. Okwo tukazayo nka Revival Radio kandi baatwakiira gye munonga munonga. Rev. Nitukusiima kandi twotsire nitukusiima. Yebare yoona Abakristaayo baawe okutukunda bakatwakiira gye obu tuzayo omu Karegito. Baatukorera ebintu bingi munonga. Eeh Kandi naitwe nitubaraganisa ngu tukwija kubeebwa nka Revival Radio. Nambwenu nitukweta omu kirigito kya Revival Radio Reverand n'abakristaayo baawe. Nikiija kubaho ebiro abiri na mushanju by'okwezi okwa ikumi, omwaka ogw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Eeh Mwije abatuhurikiize mwena twabeeta. Kandi tuzaguma nitubeeta. Mwetabe omu draws mugure coupons ahabw'okuba coupons ezo noija aha radio nogura ez'okuhurira noyenda, noyetaba omu kazaano k'okureeba ngu wahangura piki, wahangura ente, TV, ti emwe ti ibiri, ni nyingi munonga, CCTV cameras, Ngambe ki ndekye ki? Ebintu ni bingi munonga ebirikwija kuba nibigabwa aha izooba eryo, kandi mutujurire omwaka ogwahwaire mukabireeba. Abaizire aha kishaayi kakye ka, ebintu ebyo byona ebi twabaire nitubagambira tukabigabwa. Mbwenu iwe noohurira nooyenda ente, nooyenda piki, iwe ekikuru eki oraakore, reeba ngu waagyenda waagura coupons. Ahu okukoma gura coupons nyingi, ahu okukoma kwetaba omu mugisha ogw'okuhangura, chances zaawe nizeeyongyera. Ka nkigambe ntyo. Mbwenu iwe wanda nogura coupons z'emitwaro abiri, z'emitwaro ashatu, yes. Mwije mubuuze owaguzire coupon, owahangwire piki akaba aguzire coupons zingahe. Mbwenu noba wagira emigisha mingi y'okuhangura. Edise niwe amanya kuruga Nyamuyanja. Ii, aha Nyamuyanja aha. Nyamunyanja tukarugayo kandi batukunda gye munonga munonga yanahasiima program ah, bantu mwe mwebare program mbwenu okay ahabw'embabazi za Yesu okay nibamweta Kirabo Lilian kuruga Nyantungu yanahasiima program nitukusiima ogwo nagya Tero Revival Radio tumukunde Natasha From Kahenda hariho ahurikiize. Mukama asiimwe ahabwa omubuurizi ogwo. Okay, kuruga Kagaaga Church of Uganda neshangwa omuri Nyakayoju. Nyakayoju hariyo Reverend Apollo. Mbwenu Mukama asiimwe. Muturamukize kandi nitumukunda munonga. Ndi Nankunda. owa muko. Muko n'eya nkahi? Muko ti ey'oku nka Bushenyi. Hariho muko endiijo eri hariya Rushozi, Rubaya kwonka egi noshusha n'ey'oku. Okay. Ndiho mbahurikiize nibamweta Jeshua kuruga Rugazi Masheruka. Na nasiima puroguramu. Hello Revival Radio. Akasumi k'eishe Mwebembezi gye. Yesu asiimwe. Asiimwe Yesu.

Bwangi egyo egyo tusaasire netiwaaka yaakutariza. Helo? Koona shi ka waagaata akari amu matu agangye ow'eishe-emwe. Waateera okyendeeze reediyo yaawe tubaase kuhurira gye. Aha, tikwo?

Nitubakunda munonga nka Revival Radio. Mwebare kubayo kandi okwo twine abantu baingi munonga munonga. Isingiro yoona, the entire Isingiro district netuhurikiza. Mbwenu nitubasiima tutaine bigarukiro. Abo nabo baine omwanya gw'amaani munonga omu kutuhurikiza. Nibatuhurira gye munonga. Hello. Okay, yes. Obushemwe.

Yebare munonga. Tushomeho mesegi komenti eziri aha yutube. Abantu aba bariyo nibakora bingi munonga kandi bariyo nibakora ebyokutangaza. Nitubasiima tihaine bugarukiro ahabwokuba mwebare. Aba barimu Pen na Nanyondo naagira ati, Mwebare puroguraamu kuruga Makenke Trading Centre atuhurikiize. Maama Austin, Yebare munonga. Witness Atwinegye atuhurikiize. Tumwesigye Cedrack nawe ariyo naareeba puroguraamu egi aha Youtube kuruga Ibanda. Eei! Ondamukize abantu ba Ibanda. Abeegi kuruga Ibanda University mwebare kubayo n'okukunda Revival Radio. Ibanda nyineyo omugaga mugyenzi wangye nibamweta Dubai. Esente akazikora kandi yazinozya. Mbwenu Dubai ninza kumuronda. Mungambire ngu ninza kumuronda egyo esande. Akabaho sponsor wa puroguramu egyo okumara obwiire buringwa munonga. Kandi ariyo akaba yandaganiise ngu nande akagaruka akampa ebindi ebisente bingi munonga omu ku sponsoringa puroguramu egyo ey'orugyendo rw'amagara. Mbwenu ninza kumuronda. Okay niwamanya Edith kuruga Nyamuyanja ya nasiima program nawe ariyo natureeba. Geoffrey oweshemwe Geoffrey ariyo natureeba nawe. Tushemereirwe Anita nawe atwiine. Okay ogu naruga Kashenshero Elvis asinguza twakureeba. Okay Oward. kuruga nkahi muzira kyangyenyi nshemba twine mwijukye amosi nawe ariyo nareeba puroguramu egi pere na nanye onde twaba twakurebire atukwatse aporo okuruga katookye church of Uganda kabwohe ok nowamanya Edith okuruga nyamuyanja twamureeba atukwatse Sharon nawe naruga orsence church kaberebere. Wa munywani wangye Archdeacon Archdeacon Alfred Tumushabe munywani waitu kandi munonga n'omubuurizi wa Watabariki omukuru gwa Gube guriho nyuma abazyo, omubuurizi Steven kandi munywani waitu munonga n'abantu ba Kaberebere mwebare kubayo n'okutukunda bantumwe n'okukunda Revival Radio. Okay Tuhenderere n'ensi omu ishatu tugarukye omu studios ahabw'okuba abantu abo boona tukaabakwata ahabw'enshonga y'eshaaha. Revival Radio,
Nkurikiza ow'eishe-emwe. Kwonka nooza kunyamba nonkyendereza aha radio bambi.
Aha, naakuhurira hati. Ntungu.
Reebwa omubuurizi waitu naamushemererwa n'omukyara we. Waabahurira. Naabahurira gye munonga. Ogu n'omuntu waanyu, n'Omukristaayo. Mbwenu yaaba naasiima kandi naagira ati, Naabuhurira. Amagara omu bwijwire.
Yebare kusiima.
Beitu wagamba na Alex omuteezi w'enanga kuruga omu nsi Kyanyamitanga. Mbwenu nashemererwa obuzirizi obwe ku nogira ngu aba hati nabo nibareba ebi obuswere bwakarobo nabo bakabugyenderaho bakagumisiriza. Bakaba nibugyenda gye. Nangwa nahurira yagambaho na ori owamugwisire akakoraho oweitu Nombe. Namumanya ku yamugamba.

Turiyo nitugamba Amazina n'ohaka. gangye ni Ignasi Mubyarani. Wateerera nkahi? Naabaramutsya omu izina rya Yesu. Amiina. Ye barikuturamutsya. Eeii. Okay. Twagaruka omu studios omubuurizi mbwenu ntandikire omu mukyara waawe asiime abantu abaateera amasimu n'abaatsindika messages n'abariyo nibatureeba. Owa nambuuza abantu aba amaziina gaabo twatahisa Ow'esheemwe Edward, Ow'esheemwe Edward n'omubuurizi Tumusiime Edward okuruga Kimbugu omu buriisa obwa Ntungu omu Busabadikoni obwa Kabingo hamwe na Midias Tumusiime. Ogwo n'omukazi we. Abo nibo abu twatahise eri izooba. Puroguraamu egi nibu twatwine kandi naakusiima munonga omubuurizi ahabw'obujurizi bwawe n'okukora kyangu munonga. Mesegizi ezi naaza kuzishoma nituruga aha omu kasheeshe zoona ahabw'okuba abantu aba nibaingi. Nka Jastasi kuruga omu kanisa ey'owaawe, eyaawe, Kyembugu. Ogu naaruga aha Karyenje Nyakayoju. Nibamweta owa Samuel Michael. Ogu naagira ati Ninsiima Mukama kandi nibamweta Obed kuruga Bwera. Ariho atuhurikiize. Hilda Ruzoora kuruga Buyengye ariho atuhurikiize. Yebare munonga Hilda. Ogu n'omubuurizi ninda ekijwaro kiri eky'omubuurizi mbwenu nawe naasiima. Nibamweta Muhwezi Elisaafu. Omubuurizi kuruga All Saints Church Lyantonde. Aba Lyantonde mwebare kubayo. Recently mbe ndi oku Rwanki namba ikumi oku Kabura. Abantu ba Mpumude, abantu ba Kabura, abantu ba Kashagama, abantu ba Lyantonde, abantu ba Kabutateera, mwebare kuba aine okutukunda nka Revival Radio. Okay. Ogu nibamweta Debra Mucunguzi okuruga Kashongi. Otaramukize aba Kashongi boona. Kashongi, Byanamira, Rwanyangwe, Kitura. Omu kitabo Okitokoozi, ebicweka ni bingi. Webare kuba haine okutukunda. Second message here, aha otyo, mawe Shemwe Kedress mpumwire, message yaawe naagireeba naagira ati ninsiima puroguraamu egyo kandi ninsiima.
Omukazi ogwo gumisiriza mukama amuhe omugisha. Eeh mukyara omuburizi yakusiima oweshemwe ke dress mpumwire okuruga akatengyetu ndiho mbihurikiize ndi aruho Brighton nawe nasiima program kuruga kitagata ogu noha abantu aba nibaingi Amon nkuba nasiima program. Ahh Dorcus Rukarabu nawe nasiima program. Omuburizi twaba twakureebire. Omuburizi Eliab Ishabarongo. Ahh Kuruga omuri kitongore, kitongore kiiha? Ekitongore ekya Kanoni nari? Kanoni eya Kazo hariho ekitongore ekigaiga nekyooro. Kwonka tinahamanya gye. Mwebare munonga. Tugarukye omu studios. Ow'eishamwe media siima abantu aba, n'entanda ei orikukomera abakazi abari okwo aheeru baaba bakusiimire okugumisiriza. Ebigambo byaba byamuherera eri ninyakiira omwami waawe, omubuurizi nawe abasiime ahendere, naatushabira nitutaaha. Naakwakiira.
Mwebare munonga baahurira puroguraamu egi. Nindamutsya abantu ba Kimbugu ab'ekanisa yangye, mwebare kunkwatiraho. Ndamutsya ab'ekanisa ya Mbale abakristaayo bangye ahi ndikuzaarwa. Ndamutsya Rwabutenture munyaanyazi. Ndamutsya muka owangye Milton n'omukyara. Ndamutsya Charles n'omukazi we, mwebare kuhurira puroguraamu. Ndamutsya abaana bangye abu naatsiga omu ka, ndamutsya omushija wangye ou nyine omu shaaha egi, n'abanyabuzaare boona abampurikiize, naabaramutsya. Amiina.
Yebare munonga, twashemererwa munonga okukuta aha SOS-Ishemwe Medias. N'ogundi murundi ku oritunga omugisha oije obuurire ekigambo kya Ruhanga, obujuurizi obu ni bwingi nibabwetenga abantu oku aheeru. Ahabw'okuba obujurizi obu nibuhindura munonga aha bantu abari okwo abakiri omu kushayana n'abandi waabagumya, niinyenda kukuhamiza ngu ni baingi abaaba bariyo nibabikoma, abandi baaba nibagyenda nk'omu kasheeshe, nangwa n'ondiijo yaaba yaagyenzire kwonka kurugiirira ebi yaahurira, ebyawe ebi waarabiremu, nituza kureeba abamwe baahinduka baagaruka omu maka gaabo. Mbwenu Mukama asiimwe. Okay. Omuburuzi, abantu baawe waabahurira baaba bariho aha nibakusiima. Naabahurira mazima.
Amiina. Yes.
Haza naasemererwa.
Amiina.
Ahabw'abaaba batuhuriire, hati naanye naagarukamu amaani. Mbwenu nooreeba Ruhanga ni murungi ahabw'okuba nkwe ntaramuikiriize nyowe kuri ntariho. Mbwenu niija ompereze kuza kuriya aha bureeberezi naanye naaza omu bya Boys and Brigade. Otyo? Mbwenu obwo hati nindeeba ibara nigira ngu nooda kuza Kenya. Hey! Yes, mbwenu tinkumanya embabazi esente nizibaasa kunkwata kwonka Ara- Kabiri niza. Huumura, Ruhanga owa- Yo Ruhanga niwe arikukora. Ruhanga Mbwenu. n'omwesigwa. Mm, naasemererwa abo abatuhurikiize Mm. kandi n'abarikukunda puroguraamu egi mm. Na munonga Mukama yaija kutwiguriraho orundi rugyeza reka tufu- tugaruke aha munonga. kugira ebindi ebi twayongyeraho. Yes. Mbwenu nindamutsya abantu bangye ba Kimpugu Mm. hamwe n'omubuurizi ogwo Eliabu niho arikuzaarwa Mm. kandi ndamutsya abaana bangye. na n'omukyara nitukora nawe aha Emily Aha, yes, Emily aha ou niizire aha buriya nibwo yaanyakiire. Mm. Mbwenu nkaba ningira ngu nyikirize abaana aba mbaase kubakura omu maziina gaabo. Mm, it is okay.
Mbwenu Omusamari.
Mm. yes omushamari Mm, Eh, ow'okubanza nikansiime michael mm, tusiime safani mm. ayesiga mukama seviasi n'aha ni mukama byona niwe ebi ruhanga ampiire Eh, tumuranzya abani agaba jaburoni kandi omwe ow'okusembayo omuto nibamweta ngu ni ow'okusembayo omuto munonga mbwenu nk'ahereera niwe barikweta ngu ni hati ogwo yaanyeba bakaba bamurekire ninza kumwijuka bwanyima mbwenu so ahabw'embabazi ningira kusiima Ruhanga Kandi twaguma nituhurizana ahabwa puroguramu egi mazima mukama naiza kwongyerwa ekitinisa mbwenu so mm. naramusya abantu boona babaturikiize mm. namunonga omwahure wawe omwahure wangye mbwenu tinkamwirwa eh, reverand abaremwake edison mbwenu owantungwire amazima garigo niwe yakozire ekintu kihango munonga okumpositinga kandi omunywani wetu mm. nokumanya kandi izo turi aho munankani omu overnight nkaba mwine Mm. mbwenu tinkabura kumuramutsya na n'omukyara we Okay. n'omubuurizi wa buriisa omubuurizi wa kyanyakahimbi omubuurizi kandi wa wa rwemicheche eh, atukwaase steven nimanya ngu hati atuhurikiize kandi ngaruka ndamutsya ah, reveranda Aine Yona, Kagarama Paris hamwe na n'ababuruzi boona. Nebyo mukama abampere omugisha. Amiina.
Ningira twaza kushaba. Yes twaza kushaba.
Tuhereze eshaara. Katushabe.
Taata mukama w'eiguru n'ensi twayongyera kukusiima. Mukama nitukwebaza na munonga iwe kuteeraho oruhenda okatwikiriza nk'abantu ababaire bari ebitakimazire ninga shi ababaire bari embwa efiire kwonka Mukama okatutunguura okatuteeka omu mwanya ogugarami okatutsya omu mwanya ogu gwa radiyo kandi ei twabaasa kuba turi aha tukabaasa kugambiraho. Mukama n'embabazi zaawe na munonga Mukama ninkusiima ahabw'okutoorana omureeberezi waitu kandi akabaasa kututeeraho radiyo egi kandi erikubaasa kutugasira Ekaheereza ab'eishe-emwe na munonga okumanya eki bari kandi n'okuza aha mutindo. Mukama yebare ab'okutuburanira, omureeberezi n'omukyara we na kabineti yoona kandi na munonga abakozi abu bakukora omu rwediyo. Mukama abaheereze omugisa na munonga Mukama abu twatandika nabo kandi turiyo nituza kuhendera. Mukama nitwenda kugarukayo, nitwenda kugaruka owaitu Mukama oije ogyende naitwe otwebembere na munonga Mukama omu muhanda ogu tuza kurabamu. niiwe oraatutware gye ukatugarura ahi tu- ahi twaruga bwanyima mukama ku orutwikiriza waaba ukaba watutumire omuhanda garuka kuza ogu- omuri ogu mwanya tugaruke aha kandi twongyere ebindi ebikwetagwa ebi twakubaasa kugambira aha bikahaisa eizina ry'ekitiinisa okahimbisibwa twaba nitukusaba ebyo nituza kusiima nitukubaza tuheereze obutoosha nitugira tuti iwe Yesu Kristo mukama waitu Amiina Amiina. Mukama agume niiwe. Amiina.
Twashemererwa munonga kandi ahabwa abantu aba abu twatahizeho shemwe omubuurizi Tumusiime Edward. mukazi we ow'eishe-emwe Midiyaasi, mwebare munonga okusitaayayira. Nitwongyera kusiima omureeberezi ahabw'obureeberezi obu ankore. Yebare munonga omurimo ogu orikukora, itwe tutwire nitukusiima kandi ebyawe tibika tikaabaasa kukusiima ngu twaheza. Nituronda n'eky'okushashura kibura. Ahabwa puroguraamu egi nyowe nk'orikugikora, ahabw'okutoorana abantu barungi b'obujurizi. Hariho omuntu kuba aine obujuruzi okenda ngu ogarukye omu ngirende endiijo eshaaha ku noobaasa? Mbwenu twasiima abantu aba. Na ndi Anthony Mujuni kandi naanye n'ow'eishe mwene wa Saasira Allan ow'okushuganisa puroguraamu egi aha Youtube. Mutwikirize naitwe tutaahe Mukama ku araasiima omu kasheeshe kare nituba turi aha omu makuru g'orunyankore, ebitsibire rwakatiirire byona. Nituza kuba nitubaheereza rushaaha emwe z'omu kasheeshe. Mukama abarinde.